Нӕ фембӕлд ма ӕнхъӕлмӕ кӕсдзынӕн. Я буду ждать нашей встречи. Цӕимӕ? С чем? Цӕимӕ цӕуӕм рынчынмӕ? С чем мы идем к больному? Фема? Ну и?

Ӕрхъуыды кӕнын. Придумать, вспомнить, задумать. Бузныг, кӕй ма ӕрхъуыды кодтат, уый тыххӕй. Спасибо за то, что вспомнили обо мне.

о здоровье можно спросить так куыд у де нӕниздзинад как твое здоровье куыд у уе нӕниздзинад как ваше здоровье пожелать здоровья можно так азабах у поправляйся anaниз у будь здоров азабах ут поправляйтесь anaниз ут будьте здоровы

Хъазыбег, мӕ хӕстӕг рынчындоны ис. Знон мӕм телефонӕй ӕрбадзырдтой, райсом ӕм рынчынфӕрсӕг цӕуын. Ацӕудзынӕ мемӕ? Бахатыр кӕ, тӕмппӕг мын у, фӕлӕ райсом мӕ бон нӕ бауыдзӕнис. Абон та ды рӕстӕг уыдзӕнис? Абон мӕ вдӕлы, ӕмӕ уӕ ацӕут нын демӕ.

Мӕнӕ йӕхӕдӕг дӕр рацӕуы, тагъд ӕй ссардтам. Рацӕут, мӕ бон хорз Чермен, базонгӕ ут, ай у Чермен, мӕ хӕстӕг, ай та у Хъазыбег, ме мбал. Тӕнгӕхсызгон мын у, уӕхи цӕмӕ батыхсын кодта? Мын ӕндӕр тӕнгӕхсызгон у дӕ фед. Куыд у де нӕниздзинад? Ныртӕккӕ мын ницы у, мӕ кӕрдӕграммӕ фӕхуыздӕр и, иннӕбон мӕ хъуамӕ рафыссой. Дӕхи хъахъхъӕн, адзӕбӕх у.

Хъазбег, мӕ хӕстӕг рынчындон ис, знон мӕм телефонӕй ӕрбадзырдтой. Райсом мӕм рынчынфӕрсӕг цӕуын. Мемӕ ацӕудзынӕ? Бахатыр кӕн, тынг хъыг мын у, фӕлӕ райсом мӕ бон нӕ бауыдзӕнис. Абон та дын рӕстӕг уыдзӕнис? Абон мӕ ӕвдӕлы ӕмӕ ацӕудзынӕн демӕ. Сахаты фысты дӕм рынчындоны цур ӕнхъӕлмӕ кӕсдзынӕн. Хорз, сахаты фӕстӕ уым уыдзынӕн. Фенын мӕ. Ам дӕ, мӕнӕй раздӕр ӕрбахӕццӕ дӕ, Дауыт. Цӕимӕ йӕм бацӕуӕм, исчи йын балхӕдтай? О, балхӕдтон чъиритӕ, карк ӕмӕ дыргътӕ. Емӕ хорз, кӕцы хайады хуыссы? Кардиологон хайады. Кӕцы уӕладзыджы? Дыккаг уӕладзыджы дыууын ӕртыккӕгӕм уаты мӕнӕ йӕхӕдӕг дӕр рацӕуы, тагъд ӕй ссардтам. Ӕгас цӕут! Дӕ бон хорз, Чермен, базонгӕ ут ӕй, мӕ хӕстӕг у Чермен, ай та у Хъазыбег, ме мбал. Тынг ӕхсызгон мын у, уӕхи цӕмӕн батыхсын кодтат. Махӕн дӕр ӕхсызгон у дӕ фенд. Куыд у де нӕниздзинад? Ныртӕккӕ мын ницы у, мӕ кардиограммӕ фӕхуыздӕр ис, иннӕбон мӕ хъуамӕ рафыссой. Дӕхи хъахъхъӕн, адзӕбӕх у. Уе рхъуыды бирӕ афӕндараст ут. Ӕнӕниз у хорзӕй баззай. Запомните. Андерабон. Позавчера. Жнон. Вчера.

повторите в настоящее время ышкафын хырын ды кафыш хырыш уый кафы хыры мах кафӕм хырым сымах кафут хӕрут уыдон кафынц хӕрынц прошедшее время ӕз кафыдтӕн хордтон будущее время ӹшкафсынӕн, хӕрзынӕн

фындз, нос, дзых, рот, ӕвзаг, язык, был, губа,

пыр горло кубал шея кух рука кисть руки ангулус палец

а теперь мы познакомимся с грамматикой этого урока запомнить распоряжение глаголов в будущем времени уӕвын быть ӕз уыдзынӕн мах уыдзыстӕм ды уыдзынӕ сымах уыдзыстут уый уыдзӕнис уыдон уыдзысты балхӕнын купить ӕз балхӕндзынӕн мах балхӕндзыстӕм ды балхӕндзынӕ Сымах балхӕндзыстут, уый балхӕндзӕнис, уыдон балхӕндзысты. Цӕрын. Жить. Ӕз цӕрдзынӕн, мах цӕрдзыстӕм. Ды цӕрдзынӕ, сымах цӕрдзыстут, уый цӕрдзӕнис, уыдон цӕрдзысты.

спросите собеседника пойдет ли он с вами райсом ма хӕстӕгмӕ рынчынфӕрсӕгцӕуын мемӕ ацӕудзынӕ бахатыркӕн фӕлӕ райсом мӕ бон нӕ бауыдзӕнис

Скажите, что вас должны выписать. Иннабонмӕ хъуамӕ рафыссой. Дӕхи хъахъхъӕн.

спросите собеседника куда он поедет осенью фӕззӕджы кӕдӕм цӕудзынӕ денджызмӕ откуда приехали наши мальчики косые ӕрбахӕццӕ сты нӕ лӕппутӕ горӕты ӕрбахӕццӕ сты

Дӕ хъӕццул цы у, дӕ къӕхтӕ уыйбӕрц адаргъ кӕн. Протягивай ноги по длине одеяла.